Selaouet hag e klevet Gergent tu all get Daniel Carré. Bez zo bet un amzer e veze deuet difale dre bro an alc'hier-mañ un den bras met pa lâromp bras e oe bras ha bras da vat pas brazhek-brazhek nann met bras-meurbet ha mentet ma support uhel uhel uhel ha kriv ha kriv ha kriv brasoc'h mentetoc'h kriwoc'h avetañ Ne veze ket kavet neptu dre ar vro amañ. Ha piv en deent-se, emezi? Gwraet e veze gregam-tual anezhoñ. Peurreg mui ne ouiont ket. Ouiont ket seulement he meno e goned. Atav emañ lâret deoc'h brasoc'h-tan el gregam-tual ne oa ket dre ar vro, na pell da renomp. Soñjet 'ta, pa oa un tred-doñ e Bourbrec'h, e oa dija an arell a ra pav e ri Plavinier. Ne veze ket pell ennañ e vouned hag ur penn d'ar penn-all ag ar c'hornad, Ronan tamm ebet. Ken kreñv e oe ma ne ouie ket muzul ebet dinec'h ennañ. Setu a-wezhoù e arrive droug. Ur wer, e tremen dre Buergad, en doa strew e deuz. hag en ur streouenn en doa diskaret daou di a-blad an daou di. Sellet petra 'peus gwraet? Maer Tudel a riañ. N'eo ket dre ma gwall, n'eo ket dre ma gwall, ne faot ket ur ober, me zo, me zo chefernet, alors petra faot ma streouenn, ma streouenn. Ha ket e gregam tu all zo all bouch streouenn e-kreiz ur vourc'h. Ya, Kae a c'hredje al lâret Gregg an tu all ne oe ket douget tamm ebet d'ar fall. O nann, o nann, o nann. Gwelloc'h da anavetañ ne vehe ket bet kavet dre ur vro aber, sur. Dal mat preuz da rentañ servij d'an dud. Dal mat preuz da gomz get an dud. Ken koupabl, ken paket a oan den, ma loc'he dirazañ, an dud n'en anaoent ket. tud a vo amañ int n'o doa ket an disterañ awen ha non ne oe ket douget ar c'her gregamm tu all nag ar fall nag ar chikan tamm ebet james n'en doa klasket trouzlof den ebet james den ebet n'en doa na ket klasket kapailh doc'htoñ soñj eta pegen kreñv oe kata ma vehe bet da flastrenn unan bennak etre e zaouarn kenkoulz ken buan hag laezh El ma flastr erru mui etre ho pizied ? Nann. Dre gamtuan e oa aet ur falzad anezhañ. Beurpet e veze amiabl doc'h an holl dud. Beurpet e veze prest da rantañ servij d'unan pe d'an all. Ur chwech hag an dud, petra faotoc'h ? Ur chwech hag an dud. Ar vugale a anave mat, Gregam, hag e ouie e oe douget-bras an den dezhe, ken douget dezhe ha ken prest d'ober o bolontez. ma c'houlennent gantañ ober kantra hag unan. Ur jeant, ur gouron, ur gwez graet gant tu all. Met ma oa ur jeant, ma oa ur gouron, ne oa ket tamm ebet ur charajagn a vez kavet e kalz a istorioù ha mem dre er vro amañ ha nann, nann, nann, nann, graet gant tu all ne oa ket fall-zen. Ha miaploc'h, jentiloc'h, komotoc'h avetañ ne oa ket. Un di el ma oe passennet Plavenir c'hellomp adwelet bugale warikioù. Ha ça, bugale, emezañ, ober petra vo roz eta? Ah, gargam, a vugale, eo me warikioù. Ha ya, a reomp, ha brav eo d'en c'hoari. Ar moaien da vezañ en wareg ganeoc'h o dam sur-walc'h, sur-walc'h, dal, kemer a voulenn.

ha ya me ker e oa bet hoñ diriell ar inec'h ken kriv en doe bonnet ar voulenn ma oe oeit pell hag an oari oeit e oe da gouel e-kreiz lann ur gournueg du-hont d'un turell da gamor Ha ha! ha distrujit ho gredanomp sude diaoù Paour! Diskaret he doe ur steudadenn mein bras a oe savet du-hont ha diskaret tout a vein unan a-lerc'h an arall ha stet a-blad àr an douar hag atav Emaon du-hont a-blad àr an douar. Ha ha ha! lâre ar vugale. Sap ar Gergamm, c'hoarvezh 'mañ ket da roudol. Siket, siket, bugale! Dechet e lâret dit ma me a zo ko! Ni lâro emañ un avel vras, un dud diskaret ar peulioù-men. Sichet, c'hwi, bugale, c'hwi deoc'h, deoc'h 'teus nemeulet. A greg an tu all e droenkain hag a-bras eo bras ha bras eo he baz eo. E tistroas daved an alc'he ha daved an hañv.